people and welcome back to my channel today bella okwuagbue don bag a huge international deal and from wetin we dey hear the company don dey observe bella since 2021 before they come sign her and also no be titan housemates wey be say dem dey call jussy jay and yvonne dem don go vacation for zanzibar wey dey for tanzania and lastly dem say oke don come out come clear di air to pipo wey be say dem accuse her of having a sugar daddy for one video wey be say she drop few weeks ago. so juicy j and um yvonne both of dem na big brother tytan housemates and dey dey ship dia name of dia ship na jivon abi na jivon for those wey be sey no know and two of dem dey go vacation for Zanzibar wey dey for Tanzania dis na some of the videos wey two of dem dey do lovey lovey together for that side the way dis two people dey love each other online dey show us dia public display of affection you go just realize to sey dey understand each other and dey dey both know wetin dey want for dem self. Dis one na one of biggest most peaceful quiet respectable well mannered loving exemplary um relationship wey be sey we don get. So two of dem come come on live come dey explain their last night together

everywhere dey always burst. Yvonne loves her juicy J and her juicy J loves his Yvonne right back. We dey wait for the baby na any name wey be say una give am I sure say BB eh, Big Brother franchise fans they go love the children exactly the same way they love una. So onto Bella matter, Bella don land a very massive deal o. for those of us wey be say know who Bella be, Bella na person wey be say dey always like fashion. She likes fashion and she dey like travel. If una check all the award wey be say Bella dey win since she come out for Big Brother house, it always gats to do with fashion, her fashion lifestyle. So other um foreign companies don dey um dey for her comment section. If you dey check Bella comment section for IG well well, you go see say some foreign brands dey there wey be say they go just like her comment, they go just um comment one, they go comot. This particular one don comment since twenty twenty one. e don see bella um photo by mistake for IG e come just like am according to bella she say she come dey hope talk say um this particular thing go happen to her and the thing come happen to her so make I read wetin bella talk for una come come come say I prayed he answered bella X Fashion Nova na Fashion Nova na im be the company, the international brand. The brand na na a- an American company, Los Angeles, California to be precise. Una fit just go go check their handles for IG to understand most of the fashion um attire wey be say dem dey sell. So she come continue come say it's about to get very busy around here, can't wait to share more exciting news. Her boo boo wey be say be Chegz come come out come put plenty fire emoji come still check am come see say she don get nine hundred and one thousand followers for IG and see am she don put am say ambassador at Fashion Nova she tag them to tell you to say this one no be influencing like those ones wey be say dey go pay hundred k say come talk about my product lie lie this one dey sign am as an ambassador to that brand no be me even no be me dey even sign o but the way i take carry the matter for head the thing tire me i just dey so happy for the girl upon all the insult wey be say fans don insult her tell her say she no get anything to do with her life other than pursuing sheiks once and up and down some people dem no know your story they just dey for online dey dey look wetin you eh, post make dem use am take talk some people for this life dem dey win silently and dem no dey talk you no go hear pim for their mouth check their bank account you go shock Imagine sey Bella na craze person wey be sey dey come online dey come talk nonsense nonsense things, did that brand come dey under her comment section without her even knowing sey the brand dey her comment section? Do you think they would have signed her? So anything wey be sey you dey do, make sure sey you dey keep your brand clean. That her name Big Bella really dey follow the girl. Big congratulations to Big Bella because e no easy. Very very very big win for her. Na millions of dollars she go collect from this particular deal. Ah! No be small thing oh. Once again congratulations big bella you deserve everything and more. Everything good and more to be precise. So onto Mercy Eke the winner of the Pepper Dem season, she don come out come counter a video wey be say surface on internet few weeks ago wey be say she dey for kitchen dey cook and For di reflection of di mirror beside her, a man dey for there wey carry pot belly dey waka pass. So people come dey say shey na your sugar daddy because she post di video as con ten t but people come go zoom come see say person actually dey reflect for di glass wey be say dey near di kitchen wey be say she dey cook. According to dem, allegedly dem say dem dey claim say na man na im be dat. Me, I no know whether na man because I no see di thing well, I just see say person wey wear boxer dey there women dey wear boxer these days but i no know i no go fit talk say no be man i no fit talk say no um no be woman this here na the video wey be say she dey um do the cooking and the person dey reflect for the for the camera so she come come out to come counter the thing so this na wetin she come drop she come do

I believe everybody na adult, anything wey be say anybody wan do with his life make he continue to dey do. For me, I like Messieke in my own way. Una take care, una bye.